Былыр биир итии күн баҕа уу кытыытыгар тахсан олорбут, ол олорон эрэн аттыгар арай күтэр баарын көрбүт. Ону көрөн «Нохоо, мин мииниэхпин кэлэрэ бэттэх, бүгүн бэт үчүгэйс күн, үчүгэй күн буолла, мин эйигин миинэммин онно-манна дьаарбайыах санаам киирдэ» диэбит. Дьэ баҕата миинэн баран баран испит. Ол иһэн бах-бах-баҕа буоламмын күтүр эрэйдээҕи үрдүк арҕаһыгар үҥкүүлээммин, үк өрүҥүүлэнэммин, Манчаары от батасынаммын баран иһээх диибин оҕолоор, Аллам Аммам мин дойдум, Суола Таатта мин дойдум диэн ырыалаах буолан испит. Онтон баҕар күтэрин «Чэ эн ат ат курдук мах» диэн баран Уус гыннаран быһа биэрбиттэ, күтүрү мөхпүт да баҕата бачах чарах тарас барас диэбитинэн чиэрэ баран түспүт, онтон ылата билиҥҥээҥҥэ диэри баҕа аттаммат буолбут
Былыр-былыр эмээхиннээх оҕонньор олорбуттар. Кинилэр буоллаҕына һыраһыллата тоҕус кыыс оҕону төрөппүттэр. Улахан баҕайы алааска улахан баҕайы балаҕаннаахтар эбит. Наһаа үчүгэйдик буруй-бааччы дьэ ыал буолан олорбуттар. Ол гынан баран оҕолоро наһаа атаахтык ииппиттэр, наһаа маанытык ииппиттэр эбит сөп. Уонна кыргыттара наһаа сүрэҕэ суохтар эбит. Онтон дьэ Эмээхин барахсан уон күнү быһа оҕолорун дьол дьэрэкээн былаачыйа бөҕөтө тигээхтиир эбит, оҕонньорун тоҥоһун тигэр эбит, аны буоллаҕына астарын астыыр, ас мааныта бары да баар эбит. Дьэ оҕонньор онтон аҕалы аҕалара барахсан күөлгэ наар балыктаан тахсар эбит, тыаҕа бултуу барар эбит. Кыргыттар былаахайыылларын күнү быһа дьэ киэргэнэ-киэргэнэ дьамааным-сыамааным-сыа дьабалаачыйа бөҕөтүн кэтэ-кэтэ күөрэйдии баран хаалаллар эбит. Арай кыра кыыстара туллук барахсан көмөлөһө сатыыр эбит даҕаны да эдьиийдэрин үтүктэн эмиэ көмөлөспөт буолан хаалбыт. Сөп, дьэ сыл хонук оннук баран испит Кыргыттар быллаҕына дьэ бары улаатан, ситэн-хорон, кэргэн тахсыахтаах кэмнэрэ кэлбит. Ону сүрэҕэ суох кыргыттар ким кэргэнин ылыаҕыйбат да, ким да кэргэн ылыан баҕарбат эбит. Тоойдохоно тугу да сатаабаттар эбит. Һээп, дьэ оҕонньор, эмээхиннээх оҕонньор барахсан дэлби ыарытыйар буолаахтаабыттар кырдьаннар. Оҕонньор барахсан манна бөгдьөччү түһэн, ыран-хатан, тугу да кыайбат буолан хаалаахтаабыт. Ийэлэрэ барахсан илиитэ такырыйан, Умнара элбээн, букатын эмиэ кырдьан киирэн бараахтаабыт. Иккиэн тэҥинэн ыарытыйар буолбуттар. Арай оннук сылдьан эмээхин барахсан ыарытыйан сытынан биспит ороҥҥо. Онно буоллаҕына оҕонньор дэлби ханаархаабыт уонна кыргыттары мунньан эппит: «Дьэрэ кыргыттары, истин эрэ, Биһи бу эмээхэннээх оҕонньор арааһата уһуннук бары уһуохпут быһыылаах, сотору өлөрбүт буолуо. Оччоҕо киммит даҕаны эһигини, ким да эһигини манна иитии хаалбат. Оччоҕуна хайдах буолаҕын, ээ биһиэхэ күтүөт таҕылан үөрдүбэтигит диэн баран диэн өрө тыыммыт оҕонньор барахсан. Өр-өтөр буолбатах, эмээхин барахсан тыына быстан өлөн хаалаахтаабыт Онтон оҕонньор эмиэ тэҥинэн өлөн хаалаахтаабыт. Дьэ, ийэни ааҕалара суох буолбуттар батта. Дьэ, бу кыргыттар хайдах аҕаллара иһиллэрий? Таҥастара киччийэн барбыт, киэргэллэрэ алдьанан киирэн барбыт, аста-астаҕына аччыктаабыттар, куттахтара курулуур буолбут. Уонна эппит, дьэбиирдэ улахан кыыстара толкуйдаан баран эппит: «Һуох-һуох, кэбис! Мин маннык-бааманнык сатаан олорбот эбиппин. Ол кэриэтэ мин кыыл буолан төрөөбүтүм ордук эбит. Мин эһэ буолан төрүөхпүн баҕара баҕарбыт эбиппин. Мин от эһэ курдук тыаҕа сылдьан аһаан-аһаама кыһын уһуннук утуйуохпун баҕарабын диэбит. Инник дьиэтин кытары тыатааҕы буолан хаалбыт уонна тыа диэки баран хаалбыт. Онтон кыра кыыс соһуйбут аҕай уонна «Оо, дьэ хайдах буолбутуй? Эһэ буолуо буола!» Үс киһи да куттанар. Тугу аһаан тотор үһүбүнүй? Хуох-хуох мин кымырдаҕас буолабын диэбит. Кымырдаҕас буолан баран сүүрэ-сүүрэ һэдьиэн буллаҕа дии, отун аһаа һыһыы диэн баран кымырдаҕас буолан хаалбыт. Онтон үһүс кыыстара бу эдьиийдэрбэ хайдах буолбуттарый? Биирбит аны быычыкаа туох эрэ ол көстөрдү көстүбэттик кылга дылы, биирбит алаһаан сиэн тугу аһаан сиэн тотоору гынарый? Уох-уох, мин көтөр буола сылдьыбытым. Үөһэттэн тугу барытын көрө сылдьыбытым ордук. Күөлгэ баран балык сии-сии сытыам буоллаҕа дии. Кыһын буоллаҕына кылаас дойдуга көтүөҕүм. диэн баран хааччыман, хоптоҕоломон гынан баран хаалбыт. Онтон төрдүс, бэһис, алтыс кылгыттар хайаабыттарай? Ээ, уол биһиги хайдах даҕаны оҕото хатааһындьыбат эбиппит. Биһиги эбдьиийбитин кытта батыһаммыт эмиэ хоп да буолар эйиппит диэма сүүрбүттэр сиэттэһэ ма сиэттэһэн сүүрэн иһэн хоп да буолан эдьиийдэрин батыйан баран хаалбыттар онтон ахсыс кыыс барахсан оо дьэ оччон тугу да хаалларбатылар түбэ эдьиийдэрим барахсаттар оччон мин туох буолабыный ээ уох сөрүүн уонна сииктээх сиргэ сылдьыбытым ордук абытай киһи буолан бу итиини тымныыны бартын тулуйдахпыный уох уох мин баҕа буолар эйиппин диэбит уонна Ха-ха, тимура ыстаҥан баран күөл диэки ыстана турбут. Онтон кыра кыыс, тохсус кыыс туллукпут. Туох диэбитэ буолуой? Туох диэбитэ буолуой дьэ эрэ. Кини ээ уох-уох кэбис, эдьиийдэрин курдук мин кыыл да сүөл да буолуохпун баҕарбаппын. Ийэм ийэлээх аҕам миигин киһи буоллун диэн төрөппүттэрэ буолуо. Кинилэр туохтарын мин уһатара ыыппын, мин манна олоробун, туох мин киһи буолан төрөөбүтүм, туох мин ийэм барахсан миигин иһин кыратык да булар онно-манна үөрэммитим ээ, мин даҕаны олоруом буоллаҕа дии диэбит. Дьиэтин кытары наһаа үөрбүт, астыммыт уонна тархан дьэ үлэлээн, хамсаан киирэн барбыт.

Ким эрэ кэлинэ быһыылаахтаххын көрүөххэ диэн таххан көрбүтэ, арай эһиэхэ истэн хаалаахтаабыт, дэлби ылайбыт баҕайы саха уола барахсан атынан иһээхтиир эбит. Соһуйбут аҕай уонна «Ээ, хата манна бу балаҕаҥҥа дьоннор олороллор эбит дуу? Миэхэ бука баһаалыста Уута биэрис эрэ, мин дэлби ылайдым уонна баһаалыстаһа ылайыһын гынан ааһабын дуо диигин ээ киир киир аас диэн баран дьонно кинини киллэрэн чэйдэппит, аһаппыт. Онтон ыла уол кыыһы наһаа күүскэ таптаабыт уонна Дьоол балаҕаҥҥа кинини наһаа үчүгэйдик быр-бааччы ыал буолан олорбуттар, оҕо төрөтөн үөскэппиттэр. Сүөһү ас бөҕөтө буолбуттар, байан-тайан дьоллоох баҕайытык олорбуттар. Биттэс туоруйабыт иһин
Үтүө күнүнэн күндү оҕолор! Мин билигин эһиэхэ сутурук саҕа бухатыыр диэн сахалыы аптаах остуоруйа кэпсиэм. Хаһааҥҥыта эрэ былыр эмээххин олорбут. Кини сутурук саха уоллаах эбит. Дьадаҥытык олорбуттар, ыргын баҕайы биир сүөһүлээхтэр эбит. Уонна баайдара манан бүтэр. Онон умналаан хайаан айахтарын иитиммиттэр. Биирдэ эмээхсин ас көрдүү барбыт. Ол барбытын кэннэ уола куругар иилиинэ сылдьар сүгэтин ылан, хотоҥҥо киирэн, ынаҕын сүүстээн ухтаран ээспит. Уонна иһин хайыппыт, иһиттэн икки бүөрүн ылан, кутаа уокка быраҕан умата уурбут. умайан бүөрдэрэ хап-хара буолбуттар ону ылан сойутан сиэбигэр уктан дьиэтиттэн таххан бара турбут арай эмээххин дьиэтигэр кэлбитэ уола суох оо ханна баран хаалбытай оо көрдүү сатаабыт даҕаны булбатах Онтон уола сирэйин-хотун айаннаан, айаннаан испит. Арай хоту муораҕа тиийэн кэлбит. Муора кытылыгар улахан баҕайы аарыма дьиэ бардьайан турар эбит. Дьиэҕэ киирбит, дьиэҕэ киирбитэ бухатыыр олорор эбит. онуоха бу хантан көстөн хааллыҥ оҕо чаас диэбит ээ мин оҕо чаас буолбатахпын мин бухатыырбын ээ бухатыырбын да бухатыыр да буол ол гынан баран бухатыыр күүһүн миэхэ хайдах көрдөрөҕүнүй ээ мин килиэккэй тааһыламмын буор курдук имитэн баран салгыҥҥа ыһан кэбиһэбин хоһоһоһоо үрдээх эбиккин бэт бэт мин эмиэ оннук оонньооччубун чэрэ муора кытылыгар барыахха эрэ Уонна муора кытылыгар тиийбиттэр, бука түүр килиэккэй тааһы булан «Чэрэ, мэ, хаҕалаа эрэ, буоргуник буор курдук имит, ии, хайдах буоллуҥ да ээ миигиттэн улахаҥҥын дии, ону эн бастакыннан саҕалыыгын буо, ээ чэ буоллун даҕаны», диэн баран бухатыыр тааһын имиппитинэн барбыт. Ол кэмҥэ уол сиэбиттэн хаап-хара били хоруорбут бүөрдэрин ылбыт уонна имитэн кээспит. Дьээрэ төһө бүтэрдиҥ доо? Эт бүтэрэн бүтэрэн дьэрэ тэҥниэххэ. Уонна бухатыыр Уолчаан имиппит тааһын көрөн баран уу сөхпүт да сөхпүт ноо үрдээҕин имиппиккин дии доо хоһоо кыпкырабын дэммэт эбиккин дии чээрэ киэһэрдэ дьиэбитигэр баран утуйуохха диэбит ол курдук кинилэр дьиэлэригэр кэлбиттэр сыппыттар уолчаан бука тыыртан куттаннар даҕаны онтун биллэрбэт буолаһатыыр эбит уонна олох иһиллии сыппыт арай түүн үөһэ буолбут букатыыра оронуттан турбут батыйатын ылбыт ону истэн уол ойон турбут уонна аан кэнниэр саан хаалбыт уонна бухатыыр ону билбэт уол сытара буолуо диэн батыйатынан ороҥҥо саайбат айыы бу хайдах буола сылдьар киһиниийдэ ыалдьытын киһитинник көрсөрүйдэ аһарбатаҕым буоллар олохтоҕун манна өлөтүөм эппин һуу соһуйан бухатыыр батыйатын быраан кээспит уону куотан хаалбыт һуу хайа доҕор бу тугуй да диэн баран Уолчаан дьиэттэн таххан салгыы айаннаабыт. Баран испит, баран испит, арай туллук үөрүн көрсүбүт. Туллук үөрүн көрсөн кини биир туллугу тутан ылбыт уонна сиэбигэр уктубут. Уонна салгыы айаннаан испит. Өр дуу, хойут дуу айаннаан испит, арай соҕуруу муораҕа тиийэн кэлбит. Соҕуруу муораҕа тиийэн кэлбитэ, муора кытылыгар эмиэ улахан да улахан үрдүк да үрдүк дьиэ турар эбит. Ол дьиэҕэ киирэн өҥөйбүт арай дьүһүнэ бодо, үрдүк да үрдүк улахан да улахан бухатыыр олорор эбит. «Хаайа, хантан Хайыы кэллиҥ манна оҕочаас Ой, мин оҕочаас буолбатахпын ээ, мин бухатыырбын Бухатыырбын да Отто бухатыыр буоллаххына күүскүн туоххунан көрдөрөм Ээ, мин муора үрүҥ тааһын ламмын ыраах тырах быраҕан кэбиэбин Бэртэ бэртэбит мин эмиэ оннук оонньооччубун кэрэ бардыбыт ким ыраах быраҕар эбит диэн баран кинилэр муора сытыытыгар кэлбиттэр ноо бу үрүҥ таас бу баар ылаҥҥын быраҕ ээ эн миигиттэн сүүнэ улахаҥҥын дии ол гынан баран миэхэ хайыыгын аан бастаан эн быраҕаҕын буо ээ чэ буоллун даҕаны мин да быраҕан көрүөм уонна инньэ диэн баран бырахпат үрүҥ тааһы үрүҥ таа ынырыык ыраахпа иирбит Ол гынан баран ханна эрэ тиийэн түһэрэ көстөн кэлбит. «Чэ эрэ, онтон эн бырахпаккын да?» диэбит. Ону уолчаан сиэбиттэн үрүҥ туллугу ылбыт уонна «Бырахпат! Онтуката үрүҥ туллуга үөрбүт ахан ол миигин босхолоотулар!» дии-дии иннин хоту өр да өр көстүбэт буолуор дылы көтө турбут оо үрдээҕим иккиэн батта кыра да буолларгын оо дьэ кытаанах маладьыас чэ мин бардым пока көрсүөххэ дылы дьэ көрсүөххэ дылы этэҥҥэ сылдьаар инньэ диэн баран уолчаан салгыы айаннаабыт баран испит баран испит арай Илин муораҕа кэлбит. Илин муора кыт кытыыта уупп улахан бөһүөлэк турар эбит. Ол бөһүөлэккэ аҕабыыт олорор эбит уонна ынырык кыраһыабай кыыстаах эбит. Ити кыыһын икки абааһылар бүгүн кэпсэтэ кэлбиттэр үһү, эсэппиттэр бу муора кытыыт муораттан уннурук улахан оҕус таххан дьону да сүөһүнү ордорумаары гыммыт үһү. Ону истэн уол аҕабыыкка кэлбит, үтүө күнүнэн аҕабыыт Үтүө күнүнэн эн хайа туохха сылдьаҕыный? Эн бу хайдах буола сылдьаҕыный? Кыыскын абааһыларга кэргэн биэрээри сылдьаҕын да? Уонна ити муораттан таххар аарыма оҕуска дьоҥҥун бары сиэтээри гыммыккын үһү диэ. Оо этимэ даҕаны ой кыыспын абааһылар кэргэн ылаары бүгүн кэллилэр дьонум норуотум бүтэн эстэн эрэр. Ону өлөрөр бухатыырдарым биирдэ ордубатылар Алҕас кээн миэхэ көмөлөһөөйөҕүн мин да оо көмөлөһөн көрүөхпүн сөп ол гынан билигин абааһыларга тиийиэм ханна олороллор абааһыларыҥ билигин буулус үнүҥ хаамай түгэҕэр дьиэ турар онно олороллор ону баран Өлөртүүгүн да, ээ, чэ, өлөртөөн көрүөм даҕаны, чэ. Инньэ диэт уол уулусса түгэҕэр дьиэҕэ тиийэн кэлбит, тыаһаабакка аана ааспыт, арай көрбүтэ оһох иннигэр ороҥҥо икки аҥаар харахтаах абааһылар утуйа сыталлар эбит. Үөмэн киирэн оһох кэннигэр турбут уонна киниэхэ чугас сытар абааһы биир хараҕар сиэбиттэн таас ылан бырахпыт. Абаа, хайдах буола сытаҕын киһи баар-суох хараҕын тэһээри гынныҥ да диэн биир абаатыгар бааспыт ээ кадьах буолаан мин бырахпатым а мин олохтон эх хараххар туоха да бырахпатым тааха да бырахпатым өссө мэлдьэһэр дьүкүнэ хуоҕа дьиҥнээхтик этимин бырахпатым ити курдук этиһэн барбыттар мөккүспүттэр бүтэһик уһугар охсуһан барбыттар түүнү быһа охсуспуттар сылайыахтарыга дылы уонна Сарсыарда буолааты, сылайан охтон өлөн хаалбыттар. Өлбүттэрин кэннэ уол абааһы төбөлөрүн быһан аҕа быыкка барбыт. Дьэр, оо, тоойуом, хайа абааһылар бин өлөрдүҥ да? Ээ, өлөрөн бу кинилэри баҕас. Ээ, наһаа үчүгэй, онтон Уораттан таккар аарыма оҕуспун хайаһаҕын баран өлөрөҕүн да? Ээ, онтон өлөрүөхпүн дэһэр. Ол гынан баран кэпсэтэрдээхпин. Ол тугу? Мин ол оҕуһу өлөрдөхпүнэ, кыыскын уонна баайыҥ аҥаарын биэрэҕин. Онуоха аҕабыыт өр толкуйдуу барбатах, сөбүлэспит: Дьэрэ ол оҕускун хантан булабын? Ээ, ол оҕуһу буллаҕына муора кытыытынан баран иһэҕин, баран истэххинэ үс аарыма мас турар буолуо, ол оҕуһуҥ ол маһы көрбүтүнэн муораттан таххар оо дьэ дьэ мин булара инибин бул абааһыбын өлөрдөхпүнэ эйиэхэ кэлиэҕим диэн баран уол муора кытыытынан баран испит баран испит баран испит арай муора кытыытыгар аарыма мас турар эбит Кини ол кэннигэр баран саспыт, арай саспытын кэнниттэн муораттан аарыма оҕустаххан кэлбит, муора кытыытынан хаампыт, айаҕын ата сылдьар эбит, ол ааспыт сиринэн дьон сүөһү баарын барытын айаҕар симэн иһэр эбит. Онтон оҕус уолу көрбүт. Уолу көрөн кыыһырбыт уонна маһа кэлэн кэйбит маһа сууллан хаалбыт. Эссе чөҥөчөөн көрөн кэйэ сатаабыт, кэйэ сатаабыт, муоһа иҥнэн хаалбыт, хоҥно сатаабыт, хоҥно сатаабыт. Күнү быһа мөхсүбүт да муоһун сатаан хостооботох. Сылайан сытынан ааспыт. Онуоха уол сүгэтин хостоон Оҕуһум оойун кэрдэ сатаабыт, кэрдэ сатаабыт. Үс түүнү күнү быһа кэрдибит, үстүүнү быһа кэрдибит. Төрдүс күнүгэр биирдэ сатаан кэрдибит. Уонна оҕуһун төбөтүгэр олорон аҕабыыкка айаннаан кэлбит. Һоо хайа Оҕуспун өлөрбүккүн дии, мин эйигин тылбар турабын, мин эйиэхэ кыыспын кэргэн биэрэбин, диэн кыыһын кэргэн биэрбит үс түүннээх-түүннээх көрүлээн-нарылаан кыыһын сыбаайбалаабыт, баайын аҥаарын биэрбит, онуоха уол эппит: «Махталы кытта мин ийэбэр барыахпын баҕардым ки- кэргэммин көрдөрүөм диэбит уу тиэтэҥҥэ айаннааҥ барыҥ диэн аҕабыт көҥүллээбит арай уол дьиэтигэр тиийэн кэлбитэ ийэтэ үөрүү бөҕө буолбут ол курдук кинилэр байан-тотон олорбуттара эбитэ үһү дьэ эрэ күндү оҕолор бу остуоруйаны көрбүккүт курдук киһи тас көрүҥэ буолбакка Киһи ис кыаҕа, сатабыла, өйө улахан оруоллаах буолар эбит
Кырынас кутуругун төбөтө тоҕо хара буолбутун туһунан остуоруйа Былыр-былыр бу орто туруу бараан дойдуга билиҥҥи кыыллар үөннэр көйүүрдэр бэйэлэрин дьүһүннэрин ылыммыт кэмнэригэр кырынаас харатыҥы кугас дьүһүннээҕэ эбит үһү биир дьыл сүрдээх тымныы чысхааннаах кыыдааннаах кыһын буолбут ойуур ортотугар кыра мас балаҕан баар эбит Онно биир булчут оҕонньор олорбут. Кинини кыыллар бары билэллэр эбит. Биирдэ кыранаас тоҥон ыксаан, оҕонньор балаҕанын үрдүгэр тахсан оһоҕун хоротугар иттэ олорбут. Сылааска таттаран утуктаабыт. Онтон устунан нуктаабыт. Таһырдьаттан оҕонньор балаҕанын аанын күүскэ тардан киирбитигэр соһуйан мүччү туттан оргуйа турар олгуйдаах уҥуга чолк гынан хаалаахтаабыт Абытакаан! Абытайа бэрдиттэн сары ору бөҕөтүн түһэрбитигэр оҕонньор кэлэн сулбу тардан таһаарбыта сыбыыс сыгынньах эттээх кыранаас барахсан сыккырыыр тыына эрэ хаалбыт. Соҕотох оҕонньор доҕор оҥостоору кырынааһы Көрбүт, харайбыт, эмтээбит. Сотору кырынаас үтүөрбүт. Били харатыһы үрүҥтүүтэ уларыйбыт. Үп үрүҥтүө хойуу баҕайытык үүнэн, үүт маҕайдыһыннынан хаалбыт Дьэ, оҕонньор кырынааскыын син балачча уһуннук дьуккаахтыы олорбуттар. Булчут оҕонньор бултаан аҕалбыт аһын кырынаас бэлэмисий олорбут. Арай биирдэ оҕонньор кыра хаһаас арыылааҕын көрбүтэ, хайыы үйэҕэ тиис суола сиэн бүтэрэн эрэрбит. Ону көрөн оҕонньор уордайбыт. Уоруйаҕа хайдах тутарын толкуйдаабыт. Өйдүү биэрбит уонна бултуу барбыта буолан баран балаҕанын иһэн саһан хаалбыт. Арай кырынаас дьэ сэлэкэччийэн тахсан кэлэн оо бу диики чалаарынаан Кыра-кыра дьааһыктаах хаһаас арыыга киирэн килбитинэн барбыт. Оҕонньор үөт түрэҕинэн ылан онон сырбатаары аргыый тыаһа уох үөмэн испит Кырыынан соругу сэргэҕин элэ дуо? Били охсон куотан эрдэҕинэ, оҕонньор үөт түрэҕинэн хаһыыра түһэн баран сырбаппыт! Кутуругун төбөтүн эрэ табан хааппыт. Уонна эппит: «Хоробороноо, муус маҥан дьүһүҥҥүн бэлиэтээтим ээ» диэбит. Онтон ылата кырынаас кутуругун төбөтө хара түүлэммит уонна кинини бэлиэлээх диэн ааттыыр буолбуттар. Манан остуоруйабыт бүтэр.
Үтүө күнүнэн. Чуукаартан Надежда Казакова. Мин эһиэхэ «Эһэ уонна саһыл» диэн остуоруйаны ааҕан иһитиннэриэм. Былыыр-былыр маҥнай эһэ уонна саһыл бэрт эйэлээхтэр эбит үһү. Биирдэ көрсөн кэпсэппиттэр. Эһэ ыйыппыт саһылтан: «Эн туохтан ордук куттанар буолаҕын?» диэн онуохайга саһыла эппиэттиир: «Оо, мин икки атахтаахтан ордук куттанабын» диэт, онуоха эһэтэ этэр: «Аа, бакай, икки атахтаах диэн бэлэм ас буоллаҕа дии, хата мин ордук куттанарым ити сайын чаачыгырыы түһэн баран туохха быыһыттан атах оҥоннуттан көтөр кыыл» диэбит. Саһыл туран: «Халаантан даа куттан аахтыыр эбиккин, дьэ эрэ, эн икки атахтааҕынан биир аппаны толор, Мин эн куттанар көтөргүнэн биир аппаны толоруом диэбит Эһэтэ сөбүлэспит, онон арахсыбыттар. Саһыл үөмэ сылдьан үгүрүөнү дэлби хомуйан аппатын толорбут уонна эһэтин ирдии ыалга барбыт. Ол тиийэн көрбүтэ, эһэтин сиэн баран, баһын уҥуоҕун Төҥүргэскэ ийэн кэбиспиттэр. «Ой, эрэйдээх, сөбүгэр даа буолан баран киһиргиирибиккин» диэбитинэн саһыл эһэ баһыныгуоҕун сиргэ ылан бырахпыт. Онтон ыла саһыл эһэлиин кыра өстөөх буолбуттара үһү
Былыры-былыры оҕонньордоох эмээхсин олорбуттара эбитэ үһү Оҕонньор тууһут идэлээх эбит Биир киэһэ оҕонньор туутун көрөн балай эмэ элбэх балыгы аҕалбыт Оҕонньор бултаан аҕалбыт булдун эмээхсин булкуйа олордоҕуна, биир мааны ыалдьыт көтөн түспүт. Бэрт ыраахтан иһэр киһи эбит Балай да өр кэпсэппэхтээн баран, оҕонньор эмээхсинигэр билэр киһи билэр, билбэт киһи өйдөөбөт тылынан бу курдук эппит:

Эмээхсин соботун талан хоспоххо таһаарбыт, онтон мундутун буһарбыт Мунду эрэ буспутун көрөн, ыалдьыт маарыҥҥы кистэлэҥ кэпсэтии ис хоһоонун сэрэйбит
Ол сэрэйэн, кэлэйэн, аһаабакка барбыт Оҕонньордоох эмээхсин мундуларын, соболорун бэйэлэрэ сиэбиттэр Онтон ыла оҕонньор бултуур булда төннүбүт, кэччэгэй быһыыларыттан олохторо кэхтибит үһү
Саха устуоруйатын «Аптаах холбуката» диэн кинигэттэн мин эһиэхэ «Уустук үллэрии» диэн остуоруйаны ааҕан иһитиннэрин билиэм. Биир баай киһи ыал тойонугар кэһиитин биэс хааһа аҕалбыт. Онуоха биирдэрэ бэркэ үөрбүт итиэннэ «Дьэ, доҕоор, баһыыбата тут, бу үтүө кэһиигин үчүгэйдик үллэрэн кылы эрэ» диир. Хайабытын даҕаны баттаабатаххына, хардары харчынан, үбүнэн бэлэхтиэм. Сатаан үллэрбэт эргин эрэ хоргутумаар, хардары тугу даҕаны биэриэм суоҕа диир. Ол тойон ойоҕо, икки уола, икки кыыһа бааллар, бары алтыа эбиттэр. Дьэ баай киһи ол курдук, бу курдук уурар да, сатаан үллэрбэт, кэтэҕин эрэ тарбанаахтыырын билэр. Онуоха тойон кинилэргэ олорор дьадаҥы киһини ыҥыртарар. Ол киһитэ кэлэн хотуннаах тойоҥҥо биир хааһы биэрэр уонна этэр: «Эһиги билигин үһүө буоллугут?» Биир хааһы уолаттарга биэрэ туран: «Эһиги эмиэ үһүө буоллугут» диир. Эһиги биир хааһын кыргыттарга биэрэ-биэрэ эмиэ ити тылын этэр Икки хааһы кыбынан баран «биһиги даҕаны үһүө буоллубут» диир, тойон күлэ түһэр: «Дьэ, киһи да буолаахтыыр эбиккин доҕоор, хайабытын да баттаабатыҥ, бэйэҕин да умнаахтаабатыҥ» диэн дьадаҥы ыалын маанылыыр, кэһиилээх баайын мэлитэн ыытар.

Онтон мин бүгүн эйиэхэ чыычаах уонна алаа моҕос диэн саха устуоруйатын кэпсиэхпин баҕарам. Истэҕин? диэ. Дьэ былыр былыр арай биирдэ сүрдээх куйаас күн турбут. Ол саҕана бу орто дойдуга собус соҕотох чыычаах олорбут эбит. Биир эрэ чыычаах, дьабы чыычаахпыт бу итиигэ куйааска итииргэ талах төрдүгэр кутуругун тиэрэ быраҕан, айаҕын аппаччы атан аҕылыы олорбут. Ол олордоҕуна тыаттан сүүһүн ортотугар соҕотох харахтаах, биир эрэ илиилээх, аҥаар эрэ атахтаах, алаам оҕус күһүгүрээн тиийэн кэлбит Чыычаа, тоҕо айаххынатан кутуруккун тиэрэ туттан аҕылыы олороҕун? Куйааһа бэтээ, итииргээн олоробун. Итииргээбит буоллаххына киирэн сөтүөлүөххүн. Куттанабын ээ, ууга түһэн хаалыам. Оттон Манчаараттан тутуһан олор ээ. Илин дьуккуруйан хаалыа дии. Эй, үөдэн, ол-бу эгэлгэтэ. Хоно илдьэ баран сиэн буоллаҕоо диэбит Аламаҕыс уонна чыычааҕы тутан ылан дьиэтигэр илдьэ барбыт. Дьиэтигэр балаҕаныгар кэлэн балаҕанын таһыгар уот оттубут. Уонна чыычааҕын Түүтүн үргээбит: «Моҕоос, моҕоос, тоҕо итирии маһыйда?» «Ээ, оттон түөгүн үргээтим дии» диэбит. Онтон ылан үтэһэҕэ ылан үөлэн кэбиспит. Үтэһэтин, үтэһэтин билэҕин? Бүтэһик диэни билэҕин эллиэс. Бүтэһик ылан үөлэн кэбиспит. Дьэ уонна уокка саллыбыт. Бу. Моҕоос, моҕоос, аҥар өттүн быстаа. Моҕус чыычааҕа эргитэн биэрбит. Моҕоос, моҕоос, бустум, бустум, чэчэ сиэ. Моҕус ылан чыычааҕа сиэн кэбиспит. Дьара, арай моҕус иһиттэн саҥайын моҕуос-моҕуос тоҕо хараҥаҕа киирдиҥ ээ отой сиэтин буолбат дуо диэбит уонна дьиктиргии санаабыт хайа үөдэнэй Өлбөт боҕойу дуу, испэк киирэн баран эмиэ саҥарар дии. Соһуйан аны кэҕэрдэн бөтөн киирэн барар. Онно чыычаара төттөрүтахпыт иһэн кэлбит. Муус наасы хойбут. Тууй сиэ, өссө да тыыннаах бүтүн тахсыбыт туу. Хайыах баҕайыбыный диэн саныы турдаҕына, Моҕус Хоп-хоро, бөтүр хоро ута сүүрэн кэлбит, ааһан иһэн чыычааҕын эйэ кэспит. Арай эмиэ саҥа иһиллэ. Моҕуос, моҕуос, туга хараҥаҕа киирдин? Оо, утум сиэтэ буолбаккын. Дьонто сотору буолан баран, алаам оҕус Хара Бэкир ытын кытта иккиэн баран испиттэр. Баран иһэннэр алаам оҕус тахсан киирбит. Оны кытта чыычааҕа эмиэ тахаабыт. Моҕоос, моҕоос, тоҕо сырдыкка таҕыстым? Ээ, оо, оттон отун таһаардаҕа дии-дии. Арай көрбүтэ, чыычааҕа бүүс бүтүн тыыннаах сытар эбит. Ыта сүүрэн баран хаалбыт Моҕус иҥсэтэ тулуппакка чыычааҕын ылан сиэри гынан истэҕинэ чыычааҕа эмискэччи көтөн-мөҕөн баран хара улар буолан тиит үрдүтүгэр тахсан олоро түс Моҕус ох саатын ылбыт, ох саатын ылбыт моҕус уонна ыппыт. Туппутун түмүктүтүр, охпутун ыппыт. Оҕо көтөн тиийэн, күтүн тиийэн улары үлтү түһэн кэбиспит. Олор, олор Бу тархайдара, улар бары бытархайдара халлааны сабар элбэх чыычаах уйары буолан түспүттэр уонна тур гына көтөн хаалбыттар. Алаа моҕус абаккабын, күүстээхпинэн арбалабын аатырабын даҕаны да аата куччугуйу-кырыкыйы кыайбат абам баар эбит дии диэн

Былыыр ыраах Сахабыт сирин тыйыс тымныы туундаратыгар улахан маска мындыр хаххан олорбут. Ол кэмҥэ мэниктии сылдьан, маҥан куобахчаан мындыр хахханы көрөн олус соһуйбут уонна ыйыппыт: «Туундараҕа олорор кыыллар кырсаа, куобаах, үрүнэһэ тоҕо маҥан дьүһүннээхтэрий?» Итии дойдуга олорор кыыллар тоҕо дьэрэкээн дьүһүннээхтэрий? Мин маҥан дьүһүммүн уларытан дьиэбэрэ курдук дьүһүннээх буолуохпун баҕарабын. Онуоха мындыр хаххан эппиэттиир: «Зебра – итии дойду кыыла, дьүһүнэ кумах куйаарга, итии салгын уларыйыытыгар дьүөрэлээн көстөр, адьырҕа кыыллартан харыстыыр, Бии маҥан хаардаах хоту дойдуга олорор буоламмыт, маҥан дьүһүммүт ыраахтан көстүбэт, сиэмэх кыыллар көрбөттөр, сиэбэттэр уһун тымныы киһин кэнниттэн күүтүүлээх сандал саас кэлэр. Күн туундараҕа күүскэ тыгар, хаар ууллар Маҥан куобахчаан сайын үүнүүтэ түүтэ баран дьүһүннэнэр. Куобахчаан мындыр хаххаттан кэлэн ыйытар: «Мин сайын тоҕо баран дьүһүннэнэбиний?» Хаххан эппиэттиир: «Баран дьүһүн айылҕа уларыйыытынан кыыллары көмүскүүр. Эйиигин ыраахтан бөрөлөр кыайан көрбөттөр. Сахабыт сирин айылҕата биһигини харыстыыр». Маҥан Куобахчаан дьэ өйдөөтө, айылҕа кыылларын дьыл кэмэ уларыйыытынан дьүһүннэри уларытан кыыллартан харыстыырын, ол курдук Куобахчаан кыһын, маҥан, сайын борон дьүһүннэнэн кыыллартан, булчуттартан саһан сырыттаҕа, болҕомтоҕут иһин, баһыыбалар
Үтүө күнүнэн күндү оҕолоор! Дьиминэһиэхэ анаан саамай сөбүлүүр сахалыы остуоруйабын биэс ынахтаах бэйбэрикээн эмээхсин диэни кэпсии кэллим. Дьэ былыр-былыр бэйбэрикээн эмээхсин олорбута эбитэ үһү. Бу эмээхсин ынаҕын көрдүү сылдьан биэс салаалаах бэрдьигэ соту булан ылбыт уонна сэриниин сэрэнэн силистэри түөрэн ылан оронугар киллэрэн уурбут. Ынаҕыны олордоҕуна хобо чуораан тыаһаабыт, кыптый тыаһа кылыргыммыт, дьиэтигэр көтөн түспүтэ үчүгэйкээн бэйэлээх кыыс Орунугар олорор үһү. Уонна оттон бу кэмҥэ оруобуна Хайҕамсык Харахаан диэн баай баар эбит ыаллара. Ол уола Хаардьыт Бэргэн бултуу сылдьыбыт. Бэйбэркээн эмээхсин дьиэтин таһыгар. Сарсыардаттан ытар-ытар эбит даҕаны биир да тииҥ өлөрбөтөх. Киэһэлик кини Биир оноҕоһо балаҕан оһоҕун ураатын устунан киирбитин онтун ирдии киирбит. Дьиэҕэ көтөн түспүт, арай көрбүтэ үчүгэйкээн бэйэлээх кыыс олорорун көрөн өйүн үтэрэн кэбиспит. Уонна дьэ өйдөнөн атын үрдүгэр түһэн дьонугар Ийэлээх аҕатыгар көтүтэн кэлбит уонна маннык көрдөһүүлээх буолбут. Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин үчүгэйкээн бэйэлээх кэрэттэн кэрэ кыыстаах эбит. Ол кыыһы миэхэ ылан кулум диэбит. Ийэлээх аҕата уолларын көрдөһүүтүн ылынаннар тоҕус аттаах киһини киниэхэ ыыппыттар Бэйбэрикээн эмээхсин дьиэтигэр. Ол дьоннор кэлэннэр дьэ Маннык диэн көрдөһүүлээх буолбуттар. Бу кыыһы эһиэхэттэн биһикиниит гына илдьэ барардыы кэпсэтэ кэллибит диэн буолбут. Онуоха Бэйбэрикээн эмээхсин маннык диэн өссө туруорсубут. Кыыс барар буол, киниит курдук барар буоллаҕына, сыһыы муҥунан, һыспа иэллээҕинэн толоруҥ уонна алаас муҥунан ынах үөһүнэн толоруҥ диэбит. Ону барытын ылыммыттар. Оннугу биһиги барытын толоруохпут диэн тылларын биэрбиттэр. Дьэ онтон кыыс кинилэргэ такиит буолан барар буолбут. Айаннаан испиттэр. Ол айаннаан истэхтэринэ уол ханаан кэлбит арба даҕаны мин манна саһылга айа ииппитим диэн. Уонна ол айабын көрө барабын диэн кыыс кэтэр. Эн көбүскөнүтүк баран иһэҕин, уол арахсытыгар кэллэххинэ, эн отой үүс уонна киис тириитэ ыйанан турар уолунан бараар диэбит. Эһэ тириитинэн эһэ тириитэ ыйанан турар уону тоой-отой бараайаҕын диэн буолбут. Кыыс айаннаан иһэн оруобуна уол арахсытыгар кэлбит уонна умнан кэбиспит. Уонна эһэ тириитэ ыйаммыт уолунан дьабарбыт. Онтон айаннаан тиийэн кэлбитэ доҕорбут. туп-тубустур уорут тимир балаҕаҥҥа тиийэн кэлбит. Ол балаҕан иһиттэн абааһы кыым ойон таххыбыт, кыыһы атыттан уулларан түһэрбит. Туох баар химээҕин барытын ньылбы тардыбыт уонна сыһырайын тириитин эмиэ хастаан ылан бэйэтин сырайыгар хыбанан кэбиспит уонна кубулунан кыыс курдук буолан хаалбыт. Онтон уол оруомна тиийэн кэлбит хаардьыт бэргэн уонна иккиэн бииргэ айаннаан уол дьиэтигэр кэлбиттэр. Ол бириэмэҕэ дьэки илиит кыыһы көрсөөрү тоҕус эр бэрдэ турар эбит уонна аҕыс кыыс дьахтар. Ол турдахтарына абааһы кыыһа кэлэн атын буоллаҕына били үчүгэй эргэҕэ буолбакка эрийэн оҕуһу баайар куһаҕан үөккэ баайбыт Ону дьикти киргээбиттэр, бэри диэн бэркиһээбиттэр уонна хомойбуттар, хайда хайдаай диэбиттэр. Ол гынан баран иһин биирдэ уруу тэрийэннэр хаалдьыт бэргэн бу абааһы кыыһынаан ыал буолбуттар. Уол билбэт дьиҥ бу мин дьиҥнээх бэйэм кэргэним дии саныыр. Дьэ онтон эмиэ Биир бириэмэ эмиэ ынаҕа үһүппүтүн кэннэ ону көрдүү сылдьан Бэйбэрикээн эмээхсин эмиэ били иккис иккиһинүүнэн таххыбыт били Бэрдьигэсэт ону булан ылбыт уонна дьиктиргээбит да буоллар эмиэ сэрэнэн сэрэнэн дьэһир истэриттэн түөрэн ылан киллэрэн эмиэ оронугар уурбут уонна тахханы ынаҕыныы олорбут ол бириэмэҕэ эмиэ дьиэ иһигэр хомо чуораан тыаһаабыт, кыптыый тыаһа кылыргыммыт, дьиэтигэр киирбитэ өссө уруккутаары өссө кэрэ дьүһүннээх кыыс эмиэ ороҥҥо олорор эбит уонна дьиэт ытыы-ытыы ийэтигэр кэпсээн биэрбит. Хайдах кини ол уолун бутуйан барбытын, хайдах кинини абааһы кыыһа һырайыны ылбытардан ылан бэйэтин һырайыгар һыбаммытын, таҥаһын симээн барытын былдьаан ылбытын, ытыы-ытыы барытын кэпсээн биэрбит. Аны туран, кыыс атам иһэ аҥарар эбит, тыллаах эбит бу бириэмэҕэ. Бу тыллаах, киһилии тыллаах, өстөөх ат хайҕамсык харахааҥҥа тиийбит уонна эмиэ кэпсээн биэрбит. Эһиги дьиҥнээх бэйэҕиттэн иккитин кинигэ гыммаккаҕыт, эһиги абааһы кыыһын киниит гынан олороҕут диэбит, ол ат кэпсээбит. Онон буоллаҕына эһиги Уолгутун отут күн устата үүрүктээх ууга этин-сиинин хайҕатыҥ уонна үөһэ үрдүк маска таһараҥҥыт эмиэ ыйа тут хонугун устата салгылатыҥ, үөнүн-көйүүрүн уонна үрэҕин-быарын барытын чэбдигирдиҥ диэбит. Онтон ити абааһы кыыһын хаҥылат атаҕар баайаҥҥыт ыытан кэбиһиҥ уонна оһуох оҥоруҥ диэбит. Ону барытын толорбуттар. Уонна дьэ кэлэн көрдөһөн, кыыстан дьэ көрдөһөн ааттаһан, иккиһин киниит гынан илдьибит. Дьэ онтон ыла хэттэ күннээх күн дьиҥнээх уруу тэриллибит. Хэттэ күн бырааһынньыктаабыттар, хэттэ түүн көрүлээбиттэр. элбэх киһини ыҥырбыттар улахан-улахан дьэ уруу киэһэтэ буолбут. Бу манна оһуохайчыт да баар буолбут, ырыаһыт да баар буолбут, ыстаҥаһыт да баар буолбут, тустааччы да баар буолбут. Уонна дьэ кинилэр бу курдук оҥостоннор төрөтөр оҕолорун төлкөлөөбүттэр, иитэр сүөһүлэрин күрүөлээбиттэр уонна оҕолоро иһиэннэрэ күн бүгүҥҥэ дылы дьоллоохтук, ууннук-уһуннук олороллор эбит. Дьэ итигирдик дьоллоох түмүктээх остуоруйаны күндү оҕолоор эһиги бу хомуурунньуктан булан ааҕыаххытын сөп. Уонна бу остуоруйанан өссө оҕолор уус-уран киинэ уһуллубута. Ону эмиэ көрүөххэ сөп. Болҕомтоҕут иһин махтанабын.
Остуоликепс ааҕан иһитиннэрэбит. Былыр былыр биир алааска, биир балаҕаҥҥа куоскалаах кутуйах олорбуттара үһү. Сайынын иккиэн сир астаан, балыктаан, оттон күһүнүн, балаҕаннарын буорунан сыбаан, кыыдааннаах кыһын устата уокка оттор мастарын бэлэмнээн, тугу булбуттарын тэҥинэн үллэстэн, иллээхтик быр-бааччы олорбуттар. Үлэлээтэххэ күн-дьыл биллибэккэ ааһар, эйэлээхтик олордоххо, олох барахсан кэрэтийэн иһэр. Оттон ыалдьыбат сүппэт буоллахха, булт даҕаны, ас даҕаны баар, кошкалаах кутуйах кыһалҕаны билбэтэхтэр, кинилэр олорор алаастара үтүө айылҕалаах сир эбит, сарсыарданы күн көрсө чаҕылхай сардаҥата тиит төбөтүгэр сандаарыйан түһэр, оччоҕо иккиэн тахсан сымнаҕас күөх окко сытан сыламныыллар. Чыычаахтар чыычаах күн тахсыбытын уруйдуур-айхаллыыр ырыатыттан санаалыын манньыйан нухарыйан ылаллар, куоскалаах кутуйах уҥахтарынан тэҥ киһилии кэпсэтэр, толкуйдуур эбиттэр. Куоска булугас сытыы өйдөөх хорсун буолан үксүгэр соҕотоҕун бултуу барар. Кутуйах буоллаҕына тэҥнээҕин билбэтэх кыраһыабай дьүһүннээх хап-хара чоҕулуспут хараҕа көрбүтү эрэ абылыыр, бэйэтигэр тардар мичээр уоттаах эбит. Кини өссө уус тарбахтаах, асчыт киэнэ, мааныта, бэрт кыра да бурдуктан мип-минньигэс хааһыны, алаадьыны астаан баран бэйэтэ аһаабакка эрэ куоска хаһан бултаан кэлэрин күүтэ олорор идэлээҕэ үһү. Биирдэ куоска бэйэтинээҕэр улахан дьэдьэни сыһыыттан булан аҕалбыт Иккиэн улаханнык үөрбүттэр, дьэдьэни Саҥа дьылга сиэх буолан сүбэлэспиттэр, буорту буолбатын диэн омуһахха уурбуттар, кутуйах куоскаҕа эппит, «Барыанньа буһарыам, ордугун аска кутуом, эн биһиэхэ эн биһиэхэ элбэх буолуо, кыайан сиэхпит суоҕа, онон доҕотторбутун ыҥырыахпыт, чэ сөп, ким ыҥыраргын бэйэҥ билээр» Тымныы туманынан өрүкүйэр ахсынньы ый бүтэһик хонуга тиийэн кэлбит, куоска сарсыарда эрдэ туран, маһын киллэрэн, оһоҕун тигинэччи оттубут. Кураанах хардаҕас күлэ-үөрэ саһыгыраччы умайбыт. Кини иһигэр санаабыт: кутуйах уһугуннаҕына барыанньа буһарыа, ас астыа, оттон мин онуоха диэри куобахтаах кырнааһы ыҥыртаан кэбиһиппин Инньэ гынан туут хайыһарын анньынан доҕотторугар барбыт, кини тахсаатын кытта кутуйах суорҕанын киэр хаһыйан ойон турбут уонна дьэдьэни уоран сиэбит, онтон саатан күрүүргэ санаммыт, эппит тылы толорбот сымыйалыыр куһаҕанын оҕолоор, бэйэҕит бэркэ билэҕит, кутуйах иҥсэлээҕин ааһан барыанньа буһарыах дьэдьэн Дэтэннээх ас астыах буолан сымыйалаабыт буруйугар хороомго хорҕойор, ыал аһын уоран кэбиьэр куһаҕан кэмэлдьилээх, сытыы уһун тиистээх, түүнүн эрэ саһан сыбдыгылдьыйар, мээнэннэн куттаммыттыы көрбүт сүүрэлэс төгүрүк харахтаах дьиҥнээх кутуйах буолбут. Онтон ылата куоска ааспыт олоҕун, кыһыытын-абатын дьоҥҥо курдьугунаан олоҥхолоон кэпсиир, кутуйаҕы тутан сиир, тыаһа суох сыбдыйан хаамар, түүнүн хараҕа уоттанар буолбута үһү. Оҕолоор, бу историяны ааҕан баран, кутуйах туох хоһоон оҥорбутуй? Кини дьиэни бэйэтэ сиэм испит. Кини абынаабыт. Аа, сөп.